Gudde Mëtteg alleguerten. Schéin, dass der de Wee an den Nationalmuséum vu Schmacht fonnt hutt. Et ass e klenge Mëssverständnis ginn, respektiv e Feeler vun eiser Säit am Depliant. Entschëllegt dofir. D'Konferenz fënnt um 3 statt an net um 6. Mee ech si frou, dass der hei sidd an ech si ganz besonnesch frou, De Roland Schauls, Haut Beiers ze hunn, dat ass also eng e Gespréich, eng Konferenz, déi stattfënnt am Kader vun eiser Ausstellung iwwer de Joseph Kutter, dem Kutter seng Gesiichter, nei Facetten aus eiser Sammlung. Dat ass also eng Expo iwwer Portraiten, Figuren an der Sammlung vum Musée vum Kutter, engem vun Dee bekannteste Lëtzebuerger Moler aus der modern expressionistesche Moler hei zu Lëtzebuerg. A wéi mer wäerte rausfannen, huet de Roland Schauls sech och laang mam Kutter beschäftegt. An a sengem Wierk spillt d'Figur a virun allem och de Portrait eng ganz wichteg Roll. Mee do wäerte mer dann e bësse méi spéit nach e bësse méi genau

fräischaffende Moler ënnerwee. Hien huet 1998 an 2018 de Prix Werner um alljärleche Salon du Cercle Artistique gewonnen. Hien huet un sëllegen Ausstellungen, monographeschen an och Gruppenausstellungen am Ausland an och hei zu Lëtzebuerg deelgeholl, ganz rezent och am Wanter d'lescht Joer, a war eng Expo vun him an der Galerie Reuter Bausch an ass an ganz villen Musées, Sammlungen vertrueden an och a Sammlungen vu Banken. Och hei am Nationalmusée spillt de Roland eng ganz wichteg Roll. Säin 100 Meter Carré grousst Wierk The Portrait Society, dat ass hei op permanent Aart a Weis säit 2020 ausgestallt an huet eng ganz wichteg Plaz hei am Musée. Ech mengen, Dir kennt et alleguerten, et ass net ze iwwersinn, egal op wéi engem Stack een hei am Musée steet, huet een eng Vue op d'Portrait Society. An do wäerte mer dann och e bësse méi spéit nach e bësse méi genau driwwer schwätzen. Merci, ech hu elo genuch geschwat. Merci, Roland, dass de hei bass. Jo, moien, freet mech, dass der hei komm sidd. Da kucke mer, wéi dat hei esou leeft. Ech géing dann, ech hunn e klenge Video, fir vläicht e bëssen an d'Thema anzetauchen.

Roland, vläit wëlls de eis e bësse verzielen zum Kontext vum Video, wéi et dozou komm ass, Hommage à Kutte. Jo, also dat war eng Geschicht, deemools gouf et ganz am Ufank, 2003, déi kleng digital Kameraen an deemools d'Marita, meng Galeristin, hat esou eng. Dunn huet déi mir déi matginn, eng Kéier geléint. Ech wollt kucken, wéi dat géing goen. Pardon?

Ouni Konzept, ouni iergendeppes. A Joren dono huet den Andy Bausch eng Kéier e Film gedréit an eng vun de Locatioune war an der Galerie. An do sot en zu Marita, Wat häss de gär fir als Loyer fir d'Galerie? An esou. Do sot d'Marita, Pff! Maach e, hei, maach eppes do draus. Do huet d'Marita dem Andy, dem Andy Bausch dee Film ginn, also all déi Opnamen, an hien huet dat esou zesummegeschnidden. Also dat war, Joren dono huet hien dat eng Kéier gebastelt. Also dat war ni geduecht, datt dat sollt e Film géing ginn. Voilà. Do gesi mer jo och eng Rei Wierker iwwert de Kutter am Hannergrond. Du beschäftegt dech säit den Ufank 2000er Joren, 2003 an duerno nach eng Kéier 2013, mam Kutter sengem Wierk. Hei war jo och 2014 d'Expo di Capriccio, déi ronderëm déi Serie, déi do entstanen ass, gewise ginn ass. Wouhier kënnt deen Interessi um Kutter an wat verbënnt dech mam Kutter? Also ech hat, ech zitéieren elo e grousst Wuert, e Saulus-Paulus-Erliefnis, wéi ech zéng oder eelef Joer al war. Do sinn ech ierkend zoufälleg bei ons Nopere gaang an der Rue Ketten, an dat war de Fils vum Bildhauer Wercollier, an kommen do an d'Stuff eran an kucken do, do hung ee risegt Bild vum Cotta. Dat war am Fong dat éischt original uelegt Bild wat ech wahrscheinlech jee gesinn hunn. An 't ass zoufällegerweis och dem Kutter säi lescht Bild gewiescht. Dat heescht et war guer net fäerdeg. Dat sinn, also et ass ganz skizzenhaft, et sinn och Figuren déi sinn horizontal, leien op der Kopp, ëm 90 Grad getéilt. Do mierkt een huet, de Kutter huet d'Bild ëmmer erëm geholl, ëmgedréit, nach eng Kéier gemoolt, nach eng Kéier gemoolt, nach eng Kéier gemoolt. An dat Bild huet mech immens beandrockt deemools. Ech kann och nëmme soen, ne?

E puer Joer dono ass och den Dolf Coter, de Fils vum Joseph Coter, deen huet jo ëm d'Eck gewunnt an der Avenue Pasteur an deem schéine Bauhausgebai, dee war Dokter an deen ass heiansdo bei eng Mamm komm, fir do eng Piqûre ze maachen oder fir Blutt ofzezapen an esou weider. An hie war e ganz sympatheschen, charmante Mann an iergendwéi ass do esou eppes, hänke bliwwe bei mir. An dovun ofgesinn, firwat datt ech elo iwwerhaapt mech ëmmer orientéieren, also um Kutter an och vill anere Moler aus der Konschtgeschicht, ass am Fong, well ech mech ëmmer an de Muséeën orientéiere gaang sinn, fir mer do Virbiller ze fannen, fir ze kucken, wéi hunn déi dat gemat. Well wéi ech op der Akademie war, Do ass am Fong Zeechnen an Naturzeechnen, all déi Saachen ass net immens héich geschriwwe ginn. Ech sinn do a menger Verzweiflung heiansdo einfach an de Musée gaang, sot, wa si mer net hei op der Akademie soe wéi et geet, da ginn ech an de Musée kucken. Do sinn à la rigueur déi besser Moler an ech orientéiere mech un deenen an ech versichen deenen ze léieren, wéi ee moolt a wéi een ëmsetzt. Merci, pardon, ech sinn hei e bëssen, et sollt nach e Powerpoint am Hannergrond lafen, mee deen geet wahrscheinlech geschwë lass. Jo, dat soos de vill Anekdoten an et ass och e Bild, interessanterweis, vum Wercolli, mat deem ech och vill mam Muriel Prieur geschwat hunn, well et eent vun deenen eenzegen eis bekannten wierklech onfäerdege Biller vum Kutter ass, wou ee wierklech och seng Moltechnik an d'Aart a Weis, wéi e gemoolt huet, wéi e virgaangen ass, besser ka verstoen. Mee do géing ech och herno nach vläit eng Kéier drop ze schwätze kommen. Mir weise jo hei an der Expo elo dem Kuetze seng Portraiten a seng Gesiichter. En huet jo och nach ganz vill aneres gemoolt, et gi seng grouss Landschaftsbiller, Blummebiller a sou weider. Wat wat faszinéiert dech oder wéi eng wéi eng Biller spriechen dech am meeschte beim Kutter un? Also am meeschte gefalen de Kutter seng Landschafte mir. Ah ja. Déi sinn am dramateschste well se am am scheinbar lapidarste sinn. Da si een Bierg, ee Bild mat sengem schwaarze Kierchtuerm, dat ass formidabel. Dir hutt et am Musée hei, mengen ech, weess mech net, Heiderscheid oder iergendwéi? Jo, Heiderscheid, Heiderscheid, jo. Dat ass e Bild, dat ass extrem beandrockend, well et ass net vill drop. Dat ass eng Silhouette vun enger Kierch, déi liicht, den Tuerm steet liicht schif, an dat ass extrem ausdrocksstaark an bal bedrohlech. An dat Bild huet mech ëmmer, immer faszinéiert. An et gëtt nach e Bild, dat heescht Scène de village. Dat hutt Dir och hei. Dat ass och ganz, seet Dir, permanent, dat ass e work in progress, dat ass ëmmer erëm iwwermoolt, ëmgeännert ginn. An doduerch huet dat Bild eppes esou onmëttelbar Uspriechendes, wéi vill vu sengen aner Biller, oder aner Biller vläicht manner hunn. Jo, jo. An als als en zäitgenëssesche Moler haut, gesäis de Kutte och nach ëmmer als aktuell un? Wéi wéi zitt se Inspiratioun an an denger Konscht oder a wéi enger wéi ass den Kutte nach haut aktuell och fir Lëtzebuerger Moler an och soss Moler ronderëm? E gudde Moler muss ass einfach e gudde Moler, fäerdeg. Dowéinst ass, war en a bleift en aktuell. An spontan fält mer an, wann e seet, Well ech virdu gesot huet, do ware Bild, Figuren op deem Bild, déi schif stoungen, also déi horizontal am Fong dra lugen an aner Figure waren am rechte Wénkel dozou. Wann ech kucken, deemools huet de Kudder seng Figuren ëm 45 Grad gedréit, de Baselitz huet 90 Grad draus gemaach, also oder 180 Grad draus gemaach. Esou gesinn kann een och do schonn eppes ganz Modernes gesinn an dowéinst géing ech och guer net ëmmer soen, datt dat Bild net fäerdeg ass. Dat ass e gutt Bild. A wann een dat Bild elo kuckt no, ech soe mol, no abstrakte Kriterien, ass dat en vläicht heiansdo vill méi ausdrocksstaark, well et, ech soen elo wierklech zwësche Gänsefüßchen, scheinbar net fäerdeg ass. Dat Bild ass extrem lieweg an dat ass net formal agefruer. Dat heescht, dat Bild weist am Fong schonn Méiglechkeeten op, déi nach net realiséiert sinn an ech fannen ëmmer Konscht déi esou am Ëmbroch ass, fannen ech ëmmer vill méi spannend wéi esou esou eng klassesch Konscht wou alles fäerdeg definéiert ass, wou alles perfekt orchestréiert ass. Ech fannen ëmmer d'Biller vun de Zwëschenzäiten, also virun der Klassik oder no der Klassik, also am zum Beispill am Manierismus wou eppes ganz Neies ufänkt oder wéi gesot beim Kutter wou dat Bild quasi net fäerdeg ass, awer am Fong e Wee weist an eng Zukunft, déi hie leider net méi konnt realiséieren, well e gestuerwen ass. 2014 war jo dann och deng Expo oder deng, déi Serie Biller, déi s de am Kontext vun deem Optragsbild fir de Musée hei gemaach hues. Kanns de eis e bësse verzielen, wéi et zu där Ausstellung komm ass An och wéi eng Bedeitung déi Ausstellung hei fir dech am Musée hat? Dass du wéi zu der Ausstellung komm ass, ass ganz witzeg. An zwar Follgendes, d'Madamm Novara ass an d'Galerie komm de leschten Dag vun der Ausstellung an da sot meng Galeristin, Komm schnell, d'Madamm Novara kënnt hir Biller aussichen. An ech sinn dohinner komm an d'Madamm Novara, ganz sympathesch, hu se mol gekuckt, war nach just ee Bild ze verkafen. Se waren all verkaf, war just nach een do an op deem war e grénge Punkt. An sot, jo, sot ech, Madame Noverre, dann dat do ass och elo reservéiert, da kommt an zwee Joer zréck, da man ech wahrscheinlech erëm eng Ausstellung an da kommt der eng den Dag virun der Vernissage, dann hutt der de ganze Choix an da kënne mer vläicht eppes eraussichen, wat ons Iech a mir am beschte gefält. An nee, si wollt awer onbedéngt dat Bild hunn an meng Galeristin hätt s'et och verkaf an do hunn ech protestéiert. Ech sot, nee, nee, dat Bild ass reservéiert an wann Dir deene Leit elo urufft a sot, de Musée hätt et gär, dann huele s'et nach éischter. An ech hu gesot, ech fannen et och net ganz ok. An ech sot, mä dann elo war et eemol leed, mä also da muss mer zwee Joer waren, an du huet se eppes ganz Witziges gesot, huet se gesot, dann huele mer d'Bild awer an da kritt der en Optrag dobäi. An da sot ech, jo, Optrag gutt, mee Bild awer net. An d'Maritte huet mech ënnert den Dësch ëmmer, wéi e keng ophänkt, gesot, Maritte, du kanns dach deene Clienten, dat sinn dach Leit, déi hu sech engagéiert, du kanns dach net soen, hei, nee, Ech sinn, mir maachen dat esou. An da d'Ma, d'Madame Noverra, naja, war se net ganz zefridden, do ass se awer gaang. An du huet se awer no enger hallwer Stonn ugeruff, oder e Mail geschriwwen, also si géingen dann en Optrag gi fir en anert Bild mat zwou, dräi Zeechnungen. An et war net definéiert, wéi grouss, an et war och net definéiert, wat drop sollt drop sinn. E bëssen esou an deem Genre vun där, vun der aner Ausstellung. An do hunn ech dann gemat, dat maan ech ëmmer sou, hunn ech jo 20 oder 25 Toile bestallt, all zwee Ronne op 130, an hunn ech ugefaang an ëmmer vun engem op dat anert gesprongen. Ech hat herno 8, 9, 10 an der Aarbecht, et war nach kee fäerdeg, a weider gemat a weider gemat. Herno hat ech der 25 an do hunn ech déi all an de Camion gepak. Vu Stuttgart erop bruecht, an do ass d'Madame Novara an den Här Pulfer an d'Galerie komm, do hu mer hinnen déi gewisen, an do hunn si gesot, Mir hunn zwar, mir hunn zwar eng Virliift fir dat do Bild, mee dass, si gesot, dass nach näischt fäerdeg. An hunn ech gesot, Also an engem hallwe Joer kënne mer enker driwwer schwätzen. An du sot den Här Pulfer esou ganz intuitiv, Et ass zwar schwiereg elo am Moment nach Lëtzebuerger, Lëtzebuerger nach liewen deemools auszustellen, Mä mir fannen e Wee. Mir musse kucken. Mir fannen e Wee. An dat ass esou beandrockend. Ech hat 280 Zeechnungen och nach gemaach a 25 groussformateg Biller. Sot, mir mussen dat do iergendwéi weisen. Dann nenne mer dat einfach La genèse d'un tableau. Also, wéi geet e Künstler vir? Dat ass e gudden Ophänker. Fir da kënne soe mir seng kleng didaktesch Presentatioun hei. Voilà, an do hu se dat Bild awer och herno geholl, wat d'Madame Novara am Fong dann, wéi ech hir déi ganz Serie gewisen huet, schonn e bëssen esou eng Virleeft hat. Dat hu se do och geholl. Dat hänkt do uewen, dat heescht och Capriccio. Dat hänkt uewe bei eis an der L Wiltheim. Wann ee bei d'Lëtzebuerger Konscht kënnt, gëtt een direkt vun deem dote Bild gegrüßt. Hues de dann nach eng Kéier no 2003 an 2013 de Kutternaker opgegraff, oder? Bah, ech hunn einfach esou, ech schaffe jo esou, also ech hunn de Kutter jo net opgegraff fir déi Ausstellung ze maachen, ech hunn ëmmer mech e bëssen domat geschäftegt virun där Ausstellung an dono ëmmer nach erëm. Ech kucke mer déi Saachen ëmmer erëm un, ech hunn déi déck Monographie do, ech kucken ëmmer do dran an et sinn ëmmer Saachen, déi mech beandrocken an eben, Virun allem hien a senger Zäit, wann een e vergläicht mat aneren expressionistesche Moler, ech soe mol Vlaminck oder oder Roure oder esou, ech fannen, hien huet eng, en huet eppes méi Ergräifendes, méi Authentesches wéi déi. Sinn an do gëtt en sou bëssen eng ähnlech Thematik gemaat, e bëssen a Klone gemoolt och. Dat kann och domat ze dinn hunn natierlech, datt an den dréchseger Joren oder kuerz virum Krich, datt et schwierig war e Statement ofzeginn. Wann en e Klon gemoolt huet, do konnt een am Fong, do konnt jo keen engem eppes erzielen. Vläit kéint dat och, datt se déi Tragik, dat exponéiert sinn, ech soen ëmmer ecce homo oder ecce homo, wéi d'Latäiner soen, ech stinn do an d'Leit kucken op mech an, Ech sinn hëlleflos, dat ass am Fong d'Funktioun vun engem Klon. An de Kutter, mengen ech, war hei zu Lëtzebuerg jo net esou extrem unerkannt. En hat, ech mengen, an der Belsch an a Frankräich méi Succès wéi zu Lëtzebuerg hei. An hie war, e schreift et och, datt en deelweis verzweifelt ass. A seng Fra mécht och béis Kommentaren, wéi d'Reaktioun op hien ass, well e seet, e plot sech hei an e gëtt säi Bescht. An déi Gipsköpf oder esou, wéi seet se, die Gipsköpfe erkennen es nicht oder esou änlech. Also hie war schonn zimlech isoléiert hei an ech mengen dat spiert een och an deene Biller. Dat spiert een och an deene Blummestilliewen, déi fannen ech och zum Beispill ganz flott. Sou eppes liicht Torturéiertes awer manner manieréiert ewéi e Vlemaark, deen zum Beispill änlech sou eng ähnlech Touche hat am Ufank, eng ähnlech Faarwegkeet, mee deen herno, dee vill méi virtuos war wéi de Kutter an herno am Fong seng Virtuositéit ausgelieft huet. Awer seng Biller sinn ëmmer, v'là Maark nach ëmmer, well si bedeiten net méi sou ganz vill. Ausserdem mengen ech, huet en och herno mat den, mat den, mat deene vun der aner Säit vun der Musel do paktéiert e bëssen, dat gëtt nach negativ dobei. Den Kuteweie, wéi s de lo scho virdrun ugeschwat hues, du beschäftegs dech vill mat der Konschtgeschicht, du befrees Moler, du bass am Dialog mat anere Moler. Wou kënnt dat an wéi den Interesse, wou kënnt dat hier an war dat schonn ëmmer esou oder? Also dat kënnt e bëssen och dohier, datt ech mir als jonke Kärel, ier ech fortgaange sinn op d'Uni, ganz vill gezeechent hunn an och ganz vill och well ech kee Modell hat also och vill Selbstportraite gemat hunn an do ech mech automatesch natierlech och mat Selbstportraiten oder mat iwwerhaapt Portraitsmolerei beschäftegt hunn. A vläit ass dat d'Verbindung och zu zu der Portrait Society. Ech hu mech ganz vill beschäftegt mat Portraite, mat Selbstportraite an mat mat der Manéier wéi gesinn ech dat wat ech gesinn a wéi setzen ech dat ëm. Am Fong nëmme just och ganz handwierklech am Ufank. An ëmmer wann ech dann esou Phasen hat, wou ech net méi esou richteg weider wosst oder wou ech e bëssen esou gesicht hunn, oh ech muss mech e bëssen nei, net erfannen, mee nei, nei vitaminiséieren, fir et emol esou ze hunn, hunn ech ëmmer erëm mat Käpp geschafft. An wat mech ëmmer faszinéiert huet, eben, Och wann ee kuckt, zënter wéini gëtt et Portrait an dann gëtt net esou oft, gouf et ganz kuerz bei de Griichen a bei de Réimer an dono laang näischt méi bis am Fong an der Renaissance hu se erëm ugefaang Portraiten ze maachen. A wann een déi kuckt, déi Portraiten, dat ass och dat wat mech faszinéiert huet, Wann een déi Portée kuckt, da mierkt een, déi sinn all meeschtens relativ sou streng, onperséinlech, well et ass ëmmer méi Symbol, et ass ëmmer och gekuckt ginn, wat, wat stellt deen duer, dee dee gemoolt ass. Et gëtt jo am Fong Kierchefürsten oder weltlech Fürste gemoolt an ganz seele mol, datt e Moler och Selbstportrait gemoolt huet. An de Problem war ëmmer natierlech, an der, e bësse Konschtgeschicht elo, an der Renaissance, wéi se do ugefaangen hunn, an der Renaissance, jo eng Zäit, déi e bëssen och méi heednesch geprägt war, wéi se erëm ugefaangen hunn am Fong esou dat den Individuum ze entdecken. An do, den Individuum kann een am beschten duerstellen, oder d'Individualitéit, Duerch e Gesicht wat laacht oder wat la-, wat, wat liicht laacht. An dat war, dat war de ganz grouse Problem vun der Molerei, dat ass haut nach e grouse Problem an der Portraitmolerei. Gëtt e berühmte Saz vum Singer Sargent, dee seet, Wat ass e Portrait? E Portrait ass e Bild, wou eppes komesch mam de Mond ass. Well et ass ganz schwierig, d'An an de Mond, ofzestëmmen. An dat gëtt dat berühmteste Bild wahrscheinlech vun der Konschtgeschicht, d'berühmt Mona Lisa, déi weist genau dee Problem. Et gëtt ëmmer do gesot, oh wat ass mat där Fra lass, déi kuckt esou rätselhaft an déi kuckt esou hei an do. Mä ech mengen, et kënnt een och soen, d'Aen passen net bei de Mond. Dat war ee vun den éischte Versich, ganz genau en Individu iwwer e laachen oder wéi seet een, e Lächeln ze definéieren an dat ass jo eppes, e Lächeln an e Laachen ass esou, a wann een, e Model kann dat net halen an dat ka mam Mond maache wat e wëll, mä dann d'Ae maachen dat net, ne. Also de Port, déi Korrelatioun vun Aen a Mond zesummen ze kréie bei engem Portrait, dat ass dat Schwieregst wat iwwerhaapt gëtt an dat berühmt komescht, ech soe elo. komescht Lächeln bei allem Respekt vum Leonardo da Vinci, ass dat dat net ganz funktionéiert huet. An deen éischten deen dat am Fong wierklech super gutt gemat huet war de Frans Hals, deen dat konnt, deen huet dat, deen huet och esou spontan gemoolt, dat ass och schnell gaang, dat muss och schnell goen. An deen nächsten deen do ganz ganz gutt war, war de Singer Sargent. Jo, wéi s de gesot hues, an der Portraitsmolerei ass et jo och ganz laang an fir Leit duerzestellen, hire Seelenzoustand, d'Essenz vun enger Persoun anzefänken. De Kutter huet jo och ganz vill mat Modeller geschafft, en huet vill seng Famill gemoolt, virun allem déi grouss Biller aus den Drécher Joren, d'Catherine Anne Dolff-Kutter, seng Fra, oder de Champion ass och den Nicolas Frantz drop. An denge Figurebiller, wéi eng Roll spillt do d'Figur an de Portrait? Dat sinn méi, hunn méi eng formell Komponent, wéi elo dass de wëlls onbedéngt déi Leit duerstellen, jo. Ech mengen, dat waren déi Leit, déi en ëm sech hat. Dat war dat éischt. Dir hutt erkannt, wat mol schonn net schlecht war. Awer wann een de Portrait, déi, déi Biller kuckt vum, vum Kutter, déi Portraiten, Solo-Portraiten, woubäi dat Wuert Portrait, Net esou richteg, ass Gesichter ass besser, well et sinn am Fong déi éischt Studien, dat si Studien no Käpp, wou ee versicht e Kapp ze erfaassen. E Kapp ass jo net nëmmen d'Aen an de Mond, e Kapp ass de ganze Volume, d'Plastizitéit vum Kapp an et erkennt een och een, Vun Äre Bekannten, wann en dohannen trabere kennt, ouni datt ech d'Aen an de Mond gesinn, erkennen ech en un der Plastizitéit vum Kapp. Awer de Kutter huet, mat Ausnahm vu senge fréie Studien, mécht hien am Fong keng Käpp a keng Portraiten. Dat sinn déi, wéi et esou richteg heescht, Gesiichter, am Sënn vläicht och e bësse wéi een op Däitsch seet, ich Gesichter haben, dat heescht e bësse Visiounen hunn. Dat si keng Portraiten am Sënn vun enger Studie vun engem Mënsch, dee virun em sëtzt. Dat ass dat Éischte. An e benotzt och am Fong, wann ee kuckt an deene senge berühmte Biller, déi méi spéit, hie moolt de Kapp am Fong, ech soen elo dat, Ganz positiv am Fong wéi e Kand emol den Oval mécht. E mécht, e betount d'Aen an de Mond. E betount am Fong dat, wou e Kand och géing soen, dat sinn d'Ausdrocksträger vun engem Gesiicht. Da kann een de Kap awer och iwwer d'Formen, iwwer d'Hell-Donkel an iwwer d'Nues an hei déi ganz schwiereg Geschicht, soe mer dat hei bei engem Portrait, dat hei an dat hei, et kann een och d'ganz Gesiicht molen wéi. realistesch mol an dem Kapp awer en Ausdrock ginn. An hien huet éischter am Fong d'Käpp gemoolt, ech soen elo d'Käpp aus, a sengem e besse bal wéi en Ausdrocksmask, e Mask mat engem Ausdrock. Dat war awer keng Studie vun engem Kapp. An dat konnt en natierlech ëmsou besser maachen, well en déi Leit, déi e gemoolt huet, kannt huet. E konnt do ganz aus dem Affekt an intuitiv dat maachen. Mee d'Zil war ni, mengen ech, oder ganz wéineg do wierklech e Portrait vun der Fra oder vum Kand ze maachen. Déi waren eben do an en huet déi benotzt. Also esou trivial war et. Well e Modell huet ëmmer Sue kascht, ne? Déi hat en net ëmmer. Nee, jo, och den, esou wéi den Nicolas Frantz, do gëtt et och déi Anekdot, datt den Här Frantz elo net esou frou war mam Portrait herno an en och ni iergendwéi grouss opgehaangen huet bei sech, well en einfach. Nee, mat Portraite maachen kann ee ganz schlecht Erfahrungen maachen, dat hunn ech och erlieft. Ech hunn dat och erlieft mat, ech brauch elo keen Numm ze nennen, mee. An nee, well d'Leit soen dann ëmmer, jo, du, mir kennen dech, mol, mir wësse wéi s du mols, mol du wéi s du wëlls, mir ass egal wat do erauskënnt. Pustekuch, wat erauskënnt, oh meng Nues ass awer net esou, mä oh mengs de meng Nues wär esou? Da sinn ech ëmmer esou frou, wann s du esou eng schéin Nues häss wéi s de der gemolt häss. Jo, also beklo dech net. Nee, mee do mécht ee ganz oft schlecht Erfahrungen an op dës oder aner Manéier. Wéi molen ech ee? Molen ech dee, wéi en sech selwer gesäit? Molen ech e, wéi ech hie gesinn? An dann sinn se meeschtens net frou. Si hätte gär, datt ech se géing molen, wéi si sech selwer gesinn. Awer éischtens. Da soen ech, da gitt bei e Fotograf. A gitt, nee, awer gitt net bei e gudde Fotograf. Gitt bei e Fotograf, deen einfach eng Foto mécht. Awer wann Der bei e Fotograf gitt, deen och Künstler ass, dee fotograféiert Iech och, esou datt Der net onbedéngt zefridde sidd. Wann Der Gisèle Freund an déi Zitater hutt, déi huet och gesot, Mir waren ni zefridden. An déi, an, an Déi Gisèle Freund, ech suchen nach eng berühmt Portraitfotografin, déi huet och hire fotograféierte Berühmtheeten net ëmmer dat Bild, d'Foto gewisen, déi se no publiztéiert huet. Si ware ni zefridden, well si hunn ëmmer gemengt, si misste sech duerstellen. An d'Gisèle Freund sot ëmmer, Nee, du musst. D'Foto maachen, dee Moment, wou se grad dozwëschent sinn. Do si mer erëm bei deem, wat ech virdrun zu den onfäerdege Biller gesot hunn, datt well keng Pose hunn, datt se sech net selwer duerstellen. Voilà, also soen ech, wann Der gär e gudde Portrait hätt, gitt bei, nee, wann Der gär en, e Portrait hätt, deen esou ass, wéi Dir e gär hätt, gitt bei e schlechte, oh, gitt bei e Fotograf, dee gutt knipse kann. Awer gitt net bei e Fotograf, deen e gudde Künstler ass. Well dee mécht, dee gesäit ech ganz anescht. An esou geet et am Fong dem Moler och. Dat heescht, huet een ëmmer e Stress, wat ass d'Erwaardung? An herno, wéi gesot, d'Leit am Ufank ass dat alles, ass wéi beim Auto kafen, am Ufank ass alles gutt, wann een en Auto bis kaf huet, dann fiert een an d'Garage, dann ass De Flick gëtt se nëmme fir näischt, ne? De Portrait, dee spillt jo och nach an, jo, an dengem Wierk eng ganz grouss Roll an der Portrait Society, déi hei uewen hänkt, wou s de säit den Enn nonzeger Joren dru geschafft hues. An do wollt ech dech e bësse froen, ob s de kinns e bësse méi iwwert dee Projet verzielen a wat en och fir eng Bedeitung an dengem gesamt Oeuvre huet. Jo, also den Ursprong vun deem ass am Fong ganz interessant, well ech si jo, wat ech virdu beschriwwen hunn, e bësschen och deelweis autodidaktesch mech entwéckelt, meng Biller entwéckelt. An vue que ech mech ëmmer u Konschtgeschicht inspiréiert hunn an och geléiert hunn, entsteet automatesch d'Tendenz, mat manner Mëttele genau sou vill auszedrécken, dat heescht d'Biller ëmmer méi eidel ze maachen. Schlussendlech ware meng Biller, dat war Mëtt Nonzeger Joren, esou eidel, datt ech am Fong geduecht hunn, sinn ech elo e schlechte Konstruktivist oder sinn ech en Designer hei, ech tun ëmmer nach faarweg Véierecker hei ronderëm rutschen oder liewen ech Konschtgeschicht no bis zum schwaarze Quadrat, wat de Malevich awer schonn 80 Joer virdru gemoolt hat. Ech muss mech elo net weider ploen a reduzéieren op d'schwaarz Quadrat, dat gouf et. An dat war wierklech e Schritt, ech wousst net méi, ech wousst net méi, wéi ech sollt weider maachen. An dunn hunn ech iwwerluecht, ma okay, gutt, maach iergend erëm eppes, wat der, was der aus denger Intuitioun, aus deem engem, wou s de méi Freed drun hues, wou s de net nëmme virdru stees, e bëssen do rutschen an hei op d'Kopp dréien. A wéi gesot, ech war e besseren Designer herno. Ouni eppes géint déi ze soen, ech hu jo gesot, ech war kee Gudden, ech wär e Besseren, mee et gëtt besser. An dunn hu ech gesot, ech maachen iergendeppes, wat ech gär maachen, wat ech kann, ech fänken erëm ganz vir u mat zeechnen. An do hunn ech ugefaangen mat puer Sue, do war ech an de mat menge Studenten, hu mir ons ëmmer an den Uffizien zu Florenz, An do gouf et e ganz laange Gank, vum, deen ass vum Vasari gebaut ginn, zwëschen Uffizien, iwwer den Arno an de Palazzo Pitti. An do hung, oder nee, am Moment net méi, do hungen deemools, ech mengen, sechs, siwen, aachthonnert Selbstportraiten. Déi sinn deemools gesammelt gi vun de Medici an de, den, de Vasari huet versicht, déi am Optrag vun deenen, déi zesummenzebréngen. An dee ganze Gang hung, dee konnt een deemools nach duerchgo, do duerchgoen, deen hung voll. Autoportraiten. An ech si mat menge Studenten ëmmer dohinner gaangen. A wéi gesot, ech wosst net méi, wat ech sollt maachen. An deemools war dee Gank och net méi zougänglech, well ech mengen, et war en Attentat vun de Route Brigate Rosse oder wiem och ëmmer, Gladio, dat wësse mer net esou genau. An do konnte mer och net méi dora goen. Hu ech gesot, bon, ech kucken no, ech siche mer e puer interessant Moler eraus. An hu mer dee Katalog vun den Offiziere kaf. Dat ass esou eng Zill. An dann déi lescht, déi lescht 200 Säite sinn dann esou grouss wéi, oh, wéi, wéi op, wéi an enger Passphoto déi Moler dran, all schwaarzwäiss, hir ganz Sammlung vun den Autoportraiten. An du hunn ech mer den, dat, dat Buch kaf, ech hunn mat op Stutt, mat op Stuttgart geschleeft an hu mer e puer interessant erausgesicht, gesot, bah, kuck mol, rëm wéi fréier, wéi hunn déi dat gemat? Ech hun mat 5 ugefaangen, no eischter Zéilung sot ech, oh komm mir maachen emol weider, an du sot, ah komm ech maachen se alleguerten, vläit kënnt mer dann iergendwéi d'Idee wéi ech weider soll maachen. Dat war tatsächlech faute de mieux, ech wollt eppes maachen, mee ech wousst net méi wat, an wéi seet een, vum Honnertstel op Dausendstel komm, well ech hat der bal 1000 gemaach duerno wéi ech fäerdeg war. Voilà, an du hunn ech déi Biller all gehat, an ech sot, jo wat maache mer elo domat, also ech hat dat Konzept vun der Pottelsei hat ech nach net, déi mat deem gemeinschaftlechen, mat deem Veräin, dee mer do gegrënnt hunn, an wat maache mer domat? Hunn ech gesot, hei mol, da montéier der mol véier, fënnf zesummen, kuck esou e Faarfklang ze maachen an bah. Ech hu weider gemat a weider gemat. Herno hat ech dann natierlech. Zu menge Gesichtstafelen, a 12 Stéck, dat war schonn e ganze Coup. An do hunn ech dann esou eng, dat kann een uewe kucken, esou eng brong synthetesch Matière driwwer gekippt. An dobei si mer dann nach sécher 20, 30 Tafele futti gaang. Da war esou eng déck Schicht drop, datt ee guer näischt méi gesinn huet. Dat war esou eng brong Couche. An déi hunn ech dann och ewechgehäit. Wär flott, wann een eng, zwou dozwëschen d'hänken hätt elo, mee gutt, An déi, déi iwwereg haten, do hunn ech gesot, komm mir kucken, datt mer op 500 kommen, dat geet duer. An dowéinst kënnt déi blo Zuel 504. Peugeot huet näischt mat Peugeot ze dinn. Et ass einfach just 42 mol 12, well ech hunn 12, d'Hafnummer 12 Stéck gehat, also 3 op 4. An déi Zuel 42, ech hunn awer gesot, dat ass den Sou vill Mathematik wouss ech nach, dat ass déi Zuel, déi dee gréissten Dénominateur commun huet. Kann een duerch 7, duerch 6, duerch 4, duerch 3, duerch 2 deelen. Dat heescht, kann een déi Tableauen, déi 42, kann ee se bal quadratesch hängen, kann se awer och ganz laang hängen oder zwee Tableauen héich, da sinn der 21 Tableaue laang oder sou ähnlech. Dat war eng reng Iwwerleeung, datt een, wéi een dat praktesch kënnt ophänken. Soss wären et 40 Tafele gewiescht, dat wär net méi gutt opgaang. An de Kënschtler Selbstportrait, du has am Ufank gesot, du häss als jonke Student och selwer Selbstportraite gemaach fir dech selwer och ze fannen. Méchs de haut och nach Selbstportraiten? Ass dat eppes wat een nach ëmmer erëmfënnt an denger Konscht? Also haut ass all Bild ass e Selbstportrait. All Bild ass e Selbstportrait an deem Sënn, datt ech kee dat ech net plangen, also ech hu keen Entworf deen ech realiséieren, also ech moe keng Zeechnung no, well et wier och langweileg. Wéi gesot, wann ech dann eng Zeechnung hätt déi wierdeg wär fir gemoolt ze ginn, dann hätt ech se jo am Kapp gehat, da wier ech jo wéi gesot mäin eegenen Handwierk, géing ech meng eege Skizzen nomolen. Wat passéiert da während dem Moment wou ech molen, dat déi Zäit géing jo da ganz verluer ginn. Ech fänken un, wéi gesot, wéi mat der Serie vun den 25 a kucken wat dobäi erauskënn an ech sinn do wierklech spontan an intuitiv an ech iwwerleeën oft formal, wéi ech e Bild léisen, wéi ech am Bild weidermolen a wann et mer näischt afält, mol ech op deem anere weider an da fält mer dono erëm eppes, d'Réckwierkend an d'Sprange vu Bild op Bild an dat ass ganz oft Ech versichen e Gläichgewicht ze fannen zu deem wat ech kann, zu wat ech plange kann an zu deem wat ech net plange kann. Dat heescht ech fänken un mat deem mat menger übleche Method an kucke wat passéiert. An ech hoffen ëmmer datt eppes passéiert an ech an datt ech net zevill. D'Zil fixéiert sinn, dat ech och kenne wat passéiert. Well wat passéiert, niewent deem wat ee plange kann oder wat ee kann, dat wat passéiert, dat ass am Fong déi ganz aner Säit vun engem, dat ass déi ganz intuitiv Komponent, déi muss gläichgewiichteg mat deem, mam Kënne sinn. Et geet jo net drëm an engem Bild ze weisen, datt ee molen oder zeechne kann. Dat muss den Zweck fir eppes anescht sinn. Et geet net drëm ze demonstréieren, oh dee ka gutt zeechnen, ech ka gutt molen. Nee, dat, dat molerescht Zeechnen kënnen erlaabt engem am Fong oder gëtt engem immens vill Fräiheeten, Saachen ze entdecken, déi een net ka maachen, déi een net léiere kann, déi ee just fanne kann. An déi Saachen, déi ee fënnt, déi erëm anzebauen, do hëlleft heiansdo wann ee weess wéi et geet. Jo, déi Idee vun der Prozesshaftegkeet oder de Prozess vum Molen, dass eraus, wat een 2014 dann an der Genèse vun engem Tableau gesinn huet. Uewe beim Kutter hu mer och en interessant Beispill vum Fëscher, wou e sou laang dru geschafft huet a wou et och déi Korrespondenz gëtt, dass en ëmmer erëm nei ugefaangen huet a wou seng Fra och seet, dass se richteg mam Fëscher kämpft. Mee bei dir, jo, dat Seriellt, dat ass. De Wee dohinner spillt genau esou eng grouss Roll, huelen ech u, wéi d'Wierk u sech. Beim Kutter huet een heiansdo de Fëscher, jo, fir déi ultimativ, déi fäerdeg Kompositioun ze fannen. Schéngt bei him awer schonn eng grouss Roll gespillt ze hunn. Ass dat bei dir? Jo, dat ass, wat ech soen, op der Sich nom ultimative Bild. Huet, leeft et ee Gefor, esou en Tunnelbléck ze hunn, ze soen, ech muss, et muss esou ginn, et muss esou ginn, et muss esou ginn. Nee, da geséiert een net méi, wat passéiert. dann ass ee blann fir alles wat déi gutt produktiv Zoufäll sinn an dann ass een, wéi gesot, dann verléiert een déi ganz intuitiv Lichteg, intuitiv Lichtegkeet. E Bild ass och am Prozess Ëmmer am Fong schonn eng Unitéit, se ass méi oder manner wäit gedriwwen, mee heiansdo, ech soen, wann ech elo en, ech mole wéi en abstrakte Moler, obschonn ech e figurativ molen, dat heescht, wann ech e Bild, ech hunn, dat huet ee mat lech gehad, seet jo, do si jo ganz Plazen, déi si wäiss, du hues jo guer näischt gemaacht. Ech sot jo, mä d'Toile war wäiss, soll ech elo eng Ecker wäiss driwwer molen, wann d'Toile scho wäiss war? Looss et dach sinn. Ausserdeem bleift et dann vill méi collagenhaft, liicht. An bei engem Mann, bei engem ass abstrakte Bild géing jo kee soen, jo deen Eck do ass nach net ganz fäerdeg. Wichteg, et ass am Fong schwiereg wann ee figurativ schaaft, déi abstrakt Eenheet hierzestellen, well natierlech deen, deen d'Bild kuckt, d'Tendenz huet ëmmer d'Figur ze gesinn. An alles wat net Figur ass, ass Niewesächlech. A wann Der dann zum Beispill e Bild huet, wat zentréiert ass, wou am Zentrum eng Figur steet, déi liewensgrouss ass an déi kuckt eraus, dann ass ee bal esou e bëssen esou wéi, wéi, wéi seet ee, wéi d'Kanéngche virun der Schlaang. Da gesäit een nëmmen nach de Bléck an déi Figur, déi dech ukuckt. An da geet awer drëm, trotzdeem d'lénks, dee lénksen ieweschten an dee rietsen ënneschten Eck, dee muss mat an d'Bild erakommen. Dat muss eng D'Bildspannung entstinn, déi trotz der dominanter Figürlechkeet funktionéiert, well soss wär jo alles ronderëm nëmmen den Hannergrond, dat wär jo och langweileg. An dowéinst hunn ech zum Beispill ganz oft, datt ech meng Toile faarweg grondéieren, d'éischten ass scho mol kee Wäiss do, wann ech dann, wann dann rout. Ech mole ronderëm, ech mol hei sou d'Figur vu baussen. Dat heescht, ech molen d'Figur, déi bleift da rout, dat ass d'Grondéierung. Ech mole vu baussen, dat heescht, ech molen am Fong dat, wat een direkt gesäit, dat Positiivt, dat Géigenständlecht, dat ee, dat, wat ze identifizéieren ass, dat molen ech guer net. Ech mole vu bausse rum, dat heescht, ech molen, ech, also ech schaffen Ech molen d'positiv Form mat negative Mëttelen an doduerch entsteet e Gläichgewiicht vun dem, vum Asaz vun de Mëttelen. A wann ech eng Form, déi ech erkenne, vu bausse molen, ass, ass et déi Redundanz, déi et hätt, wann ech d'Form géinge molen an da géing ronderëm automatesch zum Hannergrond ginn. Dat ass éischter wéi Papier coupé, ech schneiden eraus an An domat bleift d'Form, déi ech souwisou identifizéieren, iwwreg. Déi muss ech dann, déi huet hir eege Plastizitéit iwwer de Raum, deen ech schonn era projezéieren, well ech et aus Géigestänn jo erkennen. Muss ech jo guer net méi molen. A wann mer vun de collagenhaften an denger Moltechnik, wéi s de virgees, bei dir spillen d'Faarwe jo och eng ganz grouss Roll, heiansdo si Faarwekombinatiounen, wou ee vläit am Ufank net onbedéngt direkt géing denken, dass déi beieneen passen. Herno funktionéiert awer immens gutt am Bild. Wéi gees de mat de Faarwen ëm? Also wéi gesot, heiansdo grondéieren ech faarweg, heiansdo zeechnen ech mat Kuel dran oder ech zeechnen direkt mat Faarf drop, sinn do ganz spontan. An bei menge Biller ass Zeechnung a Faarf ëmmer gläichwäerteg niewent neen. An zum Beispill och bei engem Bild, wou keng Linn ass, mee eng kloer definéiert Kontur vun enger Figur, ass och Zeechnung am Sënn vun Desenio. Also do hält déi eng Form op an déi aner Form fänkt un. Am Barock verlafen d'Formen am Hell-Donkel an een, do gëtt et net esou. Mee also bei mir ass dat bal, ech mole wéi wéi am 14 Joerhonnert, flächeg, keng Schiet, flächeg Faarwegkeete ganz oft an. Faarf ass Raum, Faarf ass Ausdrock vu Gefill a Faarf huet e faarfphysikalesche Raum. An d'Zeechnung huet kee Raum. D'Zeechnung beschreift Raum, Faarf ass Raum. A mat deenen zwou Mëttelen, wann een déi e bësse gläichgewichteg an engem Bild setzt, huet een am Fong, ech soe mol, déi rational Komponent vun der Zeechnung vun der Linn, déi eppes beschreift mat der Faarf, déi eppes ass, dat ass dat engt. Mä dat Prinzip kann een och ëmdréien. Et kann een zum Beispill da wann ech soen, ech definéieren eppes, e Géigenstand, déi Verzeechnung, doduerch erkenne ech nes Gegenständlechkeet an ech projezéieren e Raum dran, well ech et erkennen. Ech kann awer mat der Faarf genau géint déi Gegenständlechkeet, géint déi Plastizität virgoen. Molen d'Faarf genau, datt et déi Plastizitéit, déi ech projezéiere, guer net ënnerstëtzt. Doduerch kréien d'Biller dann esou eng, ech soe bëssen esou eng zweedimensionell Faarwegkeet an nach erëm enker eng Collage, also esou eppes Collagenhaftes. A se kréie keen illusionistesche Raum, wéi datt ee seet, vir ass rout, hannen ass blo, ënnen ass rout, uewen ass blo. Nee, déi Prinzippe kann een alle ëm d'Kopp dréien an da kréien d'Biller eng eege Spannung an doduerch kréien se och dann eng Si kréien eng, hir abstrakt Qualitéit gëtt ënnerstrach doduerch. Du sees, du géings mole wéi en abstrakt, also en abstrakte Moler, mee du moos figürlech, datt d'Leit, wann een déi Biller kuckt, kann ee jo schnell och mol, d'Leit si Figuren, d'Leit sinn eng Zeen, se denke sech hir Geschicht ronderëm. Mee du gesäis dech awer net als ee Geschichtenerzieler, mee e Moler an net e Billermoler. Ech mole mech, ech mole keng Biller. Et stinn, et entsti Biller dobäi, mä ech erziele keng Geschichten, obschonn natierlech Biller, ech loossen d'Biller esou op an deelweis eben esou. Ech kontugeréieren heiansdo eng méiglech Idee vun engem Bild duerch den Titel oder duerch datt ech iergendepes am Bild maachen, wat dat erëm ophieft. An doduerch steet een heiansdo virdrun tatsächlech och wéi virun engem abstrakte Bild, wat ee seet, do si Figuren drop, mä si soe mer näischt oder wat maachen déi do? Si maachen dat, wat ech dra gesinn. An ech fannen dat och ganz wichteg, wann een ze vill erzielt an engem Bild, dat war fréier esou, wéi se also d'Bibel illustréiert hunn, do war d'Bild jo do fir de Leit, déi net liese konnten, fir eng Geschicht ze erklären. Haut bräicht mer dat do manner. Dat heescht, datt ech géing soen, wann ech keng Geschicht erzielen, Awer si sinn esou Ophänker gi fir eng Geschicht, da kann deejéinegen, deen d'Bild kuckt, seng eege Geschicht dra projezéieren. An dann entstinn heiansdo ganz spannend Dialogen, well dat ass dann hei flott, oh jo, esou kann een et och gesinn, oh, hunn ech emol net gemierkt. Oder, dat heescht, da léieren ech och eppes, wann ech mat engem aner iwwer meng eege Biller schwätzen. A wéi kommen der dann déi Iddien zu de Biller? Dat ass eng grouss Fro. Et gëtt e berühmte Spruch vum Helmut Schmidt, dem Fund des ganze Fred, dee sot deemools eng Kéier, Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ech wëll lech soen, ech hunn och, ech hu keng Iddien, ech hu keng Iddien, ech fänken un. Eng Toile wou ee Punkt, ee Fleck, eng Linn drop ass, ass jo schonn, dat dat rifft jo no no weider gemaacht ginn. An ech sinn, wann ee géng meng Biller gesinn, ëmmer raus, wann se sou ganz liicht, esou wow, esou ganz liicht gemaacht wären. Ech hätt och gär, datt se sou ausgesinn, mä et ass ganz oft, sinn et awer laang Prozesser mat ville villen Iwwermolungen. Ech wëll awer just net hunn, datt een wéi soen, die Mühen des Malers, datt een dat gesäit. Ech hätt gär, datt dat ganz liicht well sinn, well ech, wéi soll ech soen, ech si jo kee Märtyrer, ech Moler, ne. Et gëtt jo verschidden däitsch Künstler, déi ëmmer dann hir, hir Welterléisermentalitéite fir sech rundroen a soen, ech stell, ech la, kuckt wéi ech hei stellvertriedend fir iech leiden an esou weider, ne. Ech fonnt dat éischter penébel. Ech hänke meng Stëmm bei meng Katzen genuch op de Balcon, fir ze dréchnen. Voilà. Nee, ech wëll dat, die Mühen des Machens, oder wéi soen, déi Ploerei, déi et och awer ass heiansdo, ech wëll dat net weisen, well so what, jiddwereen huet heiansdo en décke Kapp, jiddwereen huet heiansdo e Problem. Ech wëll dat, dat, dat huet näischt mat der Konscht ze dinn. Dat muss aus de Biller erauskommen. An dowéinst leeën ech vill Wäert drop, datt d'Biller éischter esou sinn, wéi ech soen, oh, Och komm ech emol een huelen. Ech hätt gär dat se sou ausgesinn. D'Schorten sinn net ëmmer sou entstinn. Et ass, et ass wéi beim Ballet. Ech zéien, also ech sinn dann éischter wann ech do de Verglach géing zéien, datt den Ënnerscheed zwësche Bett, Catchen a Ballet. Also Catcheren, déi gutt catchen, sinn och gutt, hein. Déi si gutt. Déi verstinn och Beweegung, Dynamik a Physik verstinn déi ganz gutt. An de Ballet och. Mee ech hätt léiwer eis Dat ass dat wéi am Ballet liicht wéi am Catch. Et sinn awer, et huet vill mateneen ze dinn, mee ech wëll léiwer hunn, datt et esou liicht ausgesäit. Fir neck op de Kutter zréckzekommen, Du bass jo scho laang als fräischaffende Kënschtler hei zu Lëtzebuerg ënnerwee an du beschäftegs dech vill mat der Lëtzebuerger Konschtgeschicht och. Wéi gesäis du de Lien vun der Konschtgeschicht a Lëtzebuerg a wéi placéiers du da de Kutter als eng ikonesch Figur an dëser Konschtgeschicht? Also et stellt sech jo d'Fro, gëtt et Lëtzebuerger Konscht oder international? Et gëtt ëmmer just Konscht, fäerdeg. Gëtt keng Lëtzebuerger Konscht, gëtt och keng Fraekonscht, gëtt och keng Männerkonscht. Konscht ass Konscht a fäerdeg. Gëtt och keng. Wéi gesot, Konscht muss sech ëmmer moosse mat allem. An dat beschte Beispill vu Kutter ass jo, datt en am Ausland méi unerkannt war wéi hei zu Lëtzebuerg. Et ass oft hei zu Lëtzebuerg ëmgedréit, datt d'Leit méi Unerkennung hei zu Lëtzebuerg hu wéi am Ausland. Gutt, mee dat ass, kann ee jo ëmmer goen, wat ee wëllt. Voilà. An also Kutter ass fir mech. Ikonesch well en och a senger Zäit, seng Zäit representéiert an vläit och duerch säin trageschen fréien Doud, duerch seng laang Krankheet, dat fléisst jo och a seng Biller an. Also dat perséinlecht Leiden an och Déi Isolatioun, déi en hat, an och natierlech déi schwiereg Geschicht, déi en hei zu Lëtzebuerg hat an der Nazizäit, a kuerz virun Nazizäit mat enger däitscher Fra, déi vu München koum ass. Hien hat jo ganz vill Lien an Däitschland, Chiemsee, wou seng Fra hierkomm ass vu München. An déi haten eng ganz, ganz schwéier Zäit hei zu Lëtzebuerg. Dat weist sech jo och vläicht an deene Biller grad do. Also gesäit Dir jo nach eng Kéier dat, dat vun deem mer am Ufank geschwat hunn. Also ech fannen dat, dat ass mengen ech säi lescht Bild. A wann een uewen déi, déi lénks Figur kuckt, déi lénks Figur kuckt, Do kënnt een och mol op schlecht Gedanke kommen, wann een déi ukuckt. Ech wëll dat net iwwerinterpretéieren, mee mech huet dat heiansdo dorun erënnert. An du hues jo och ganz vill am Ausland geschafft, du wunns am Ausland. Wéi gesäis de dann hautdesdaags den Ënnerscheed tëscht der Lëtzebuerger Konschtzeen an am Ausland? Bah, dat ass, wéi gesot, et gëtt iwwerall zu Lëtzebuerg oder och am Ausland, iwwerall gëtt et ëmmer regional Zeenen. Zu Lëtzebuerg ass et e bësse méi speziell, well d'regional Zeen och nach duerch eng Landesgrenz getrennt gëtt. Do gëtt natierlech déi Saarlor-Lux-Initiative, déi versichen do e bëssen auszehélefen, wat schonn net schlecht ass, mä dass am Ausland oder zu Stuttgart, wou ech liewen, et gëtt iwwerall déi regional Zeenen an an deene regionale Zeene gëtt et Leit, déi eeben do e bëssen eraus, driwwer erauskucken, déi e bësse méi mat anere regional Zeene verbonne sinn, bis mat aneren national Zeene verbonne sinn. Dat ass. Dat ass am Fong iwwerall d'selwecht. Dat eenzegt, wat een, wat een net däerf maachen, datt ee mengt, wa se een zu Lëtzebuerg all géing kennen, wär si, gi misst een och all zu Paräis kennen oder zu New York. Dat ass éischter ëmgedréit. Dann hätt ech nach eng, eng lescht Fro, ob s du eis wëllt e bëssen iwwer deng Zukunftspläng erzielen oder ob aner Projeten am Moment nach ustinn. Meng Zukunft ass dat ze maachen, wat ech weider gemaat hunn, ze molen. Ech hu grad eng Serie ugefaang mat 8 ganz grousse Formater, d'selwecht grousst wéi dat wat dir do uewen hutt, zwee Meter op e Meter 30. Well ech hunn fir d'éischt eppes gemaat, wat ech nach ni gemaat hunn. Ech hunn, do ass och eng eenzel grouss Figur drop, mat een, zwee Konschtgeschichten, Zitaten an esou. Ech variéieren déi Figur elo, an zwar ganz streng. Ech hu mer tatsächlech eppes gemat wat ech nach ni gemat hunn, ech hunn eng Schabloun gemat vun der Figur an déi hunn ech iwwerdro op déi aner 7, 8 Toilen an ech versichen zumindest mat der ursprünglecher genauer Positioun vun der Figur weider ze molen. Mee ech sinn net, ech sinn awer net immens disziplinéiert, dat mierken ech ëmmer erëm. Dat, wéi seet een, dat, dat, et wutscht mer dann awer, zum Gléck, zum Gléck, zum Gléck. Kucken wat dobei raus kennt. Ma dann sin mer emol ganz gespaant. Villmols Merci Roland. Gären. Dir kënnt iech Portrait Society wéi gesoot do uewen ukucken an och d'Capriccio Bild wat an der Elvilton hänkt an natierlech d'Kutter Expo ass nach bis Oktober op. Voilà. Villmols Merci dass der komm sidd an bis nächst Kéier hoffentlech. Wann natierlech nach Froe sinn, kënnt der déi nach gäre stellen, soulaang den Artist hei ass. Ech weess net, ob ee sech traut. Maja, ech hat jo versprach, ech géing nach Froe stellen. Also, ech wollt mol wëssen, wat Portraiten ubelaangt, wann een e Mënsch kennt, deen ee, wou een e Portrait moolt, wou ee säi Charakter kennt, seng Beweegungen, an et moolt een e Portrait vun engem, wou ee guer net kennt, ass do e groussen Ënnerscheed? Jo, jo, natierlech. En Ënnerscheed ass do. Wann ech net kenne, gesinn ech och net dat, wat ech net molen. Da gesinn ech just dat wat ech molen, ech gesinn awer d'Persoun net, dann ass dat just eng eng physisch physisch Erscheinung wou ech d'Plastizitéit an dat no wëll molen. Mee vu que datt ech d'Persoun net kennen, ass et méi eng Projektioun vu mir. Wann ech déi Persoun natierlech gutt kennen, da kënnt esou eng éischter eng Mësch Mëschkalkulatioun eraus, hallef dann ass et hallef deen deen ech kennen an hallef deen deen ech selwer sinn, da gëtt et ass éischter eng Mëschung. Ech weess net, ech mengen dat zweet ass méi schwéier wéi dat éischt. Dat éischt war da mol den, wéi wann een en, ech di eng nature morte, hein, ech molen dat wat ech gesinn, ouni grouss Emotiounen, mee wann ech e kennen, ass en, da kënnt een e bëssen un de Konflikt, ass en dann awer esou, wéi esou kennen ech en awer net, ech mengen ech misst nach e bëssen do, da gëtt et ganz komplizéiert heiansdo. Ech hunn elo nach eng Fro, déi betrëfft net direkt Iech, mee ech hu mer elo, wéi Der grad gesot hutt, de Kutter hat eng schwéier Zäit hei zu Lëtzebuerg, firwat ass hien eigentlech zeréckkomm? Ech weess, ah, dat hat ech och net nogekuckt, entschëllegt. Also d'Fro betrëfft elo net Äert Wierk, mee dem Kutter säint. Dir hutt elo grad gesot, en hätt vill, eng schwiereg Zäit gehat, wéi en zu Lëtzebuerg wor. Ech verstinn natierlech firwat, mee firwat ass en iwwerhaapt op Lëtzebuerg komm, zeréckkomm? Dat wësst Der net? Dat weess ech net. Well Dir sidd jo net nëmmen zu Lëtzebuerg, hien hätt jo och vläicht kënnen op Zypern. Bon, déi Zäit ass een net esou easy gereest, mee quand même, dat wësst Der net? Ok. Also ech hu keng Anung, well do misst ee kucken, ob do politesch Ursaache waren. Mee ech mengen, e war schonn an zwanzeg Joren zeréckkomm, ne? Hien ass schonn 1924 zeréck op Lëtzebuerg komm. Effektiv hätt en net missen zu där Zäit. Ech menge schonn, datt D'Leit soen ëmmer, an hat och deemools, mengen ech, gëtt an der Literatur oft gesot, datt se vun anere Leit gesot kruten, ma firwat gees de dann net op Paräis, firwat kënns de op Lëtzebuerg zeréck, wann s de hei keng Unerkennung fënns an déi Konschtzeen net existéierend ass? En hat e ganz enke Lien mat senger Famill, och mat senger Schwëster, sengem Papp. Ech menge schonn, datt et do awer trotzdem e staarke Lien iergendwéi mat Lëtzebuerg ginn ass, datt en de Choix 24 scho geholl huet, fir mat senger Fra zesummen zeréck op Lëtzebuerg ze kommen. Jo. Also datt en net an Däitschland bliwwen ass, dat kënnt och e bëssen aus senger Konscht ze erklären, well hien ass awer fir en Expressionist awer ze kultivéiert. Ech wëll näischt do géint déi Däitsch soen, mee en ass, en ass, nee, dat ass och, well en huet eng Entwécklung, gesäit een en, En huet geléiert zeechnen an huet d'Zäit ëm sech opgeholl, ëmgebaut a senger Zäit expressionistesch. An hien ass awer iergendwéi an senger Faarwegkeet e ganz feine subtille Moler. A wann ee däitsch Expressioniste kuckt, Kirchner a wéi se all heeschen, ganz schl, Heckel an, wann een do, wann een do d'Zeechnunge kuckt, An e kuckt, wat do aus deene Gerstier war. E kuckt, wéi se jong waren, wéi se richtig am Saaft stoungen. Hormonen, he? Zack, zack, näischt. Déi Biller sinn à la rigueur gutt. Mee déi sinn net all net gutt gealtert. Déi sinn och all schrecklech. Wann Der de Spé de Kirchner kuckt, déi Biller vun Davos. Dat heescht, de Kirchner huet Och während den laangen Zäit wou e gemoolt huet net léiere geléiert molen. Déi sinn déi ginn ëmmer ëmmer méi schlecht. Et feelt hinnen déi Impulsivitéit. Et ass just nëmmen nach, also et si ganz schrecklech Biller an dat gëllt fir bal all déi däitsch Expressionisten, also fir fir d'Brückemoler net. Blaue Reiter ass eppes anescht. Fir d'Brückemoler, dat ware meeschtens och Leit déi keng Konscht geléiert haten, déi aus frieme Ecke kommen, déi hunn et net geléiert gehat an dat heescht, si haten och vläicht net net den Know-how, dee si hätte keng Basis, op där se sech hätte kënne weider entwéckelen. Also dat ass, ech weess, datt et krass ass, wat ech soen, mä et gëtt keng gutt, gëtt keng wierklech gutt Al däitsch Expressionisten, déi sinn nëmme gutt, wéi se ganz jonk a frech waren, awer déi sinn net gutt gealtert. An wann ee déi Franséisch kuckt, d'Fauves kuckt oder de Cotter kuckt, déi hunn, déi hu sech verännert. Déi hu sech mat hirem Alter, wou si soen, vläicht och en hormonelle Problem oder en anere Problem, jedenfalls, si hunn hir Wëlltheet an hir Impulsitéit hu se ersat mat enger, mat enger aner Kultivéiertheet. An dat huet ee bei den Däitschen net. Déi Däitsch sinn deelweis wierklech einfach nur ganz schlecht ginn an déi franséisch Foarwen esou weider, déi hunn sech awer, déi hunn sech weider zu Mole entwéckelt. Also do wéinst ass et och vläicht net falsch gewiescht fir Kutter zréckzekommen, woubei hie jo awer e gutt Handwierk hat, ne, also dat muss ee mol awer soen, ne. Ech weess net, ob ech elo net, ob ech elo Stréich kréie vun iergendengem, awer ech mengen. Ech ginn do keng Streech, mee ech hunn déi däitsch Expressioniste schrecklech gären. Mee vläicht doduerch, well se net esou gutt gemoolt hunn. Ass et och vläicht dofir, wou se awer an den Hollschnëtter esou gutt waren, well se just graff zeechne konnten an dann am Hollschnëtt dat jo konnten da besser ausféieren.

Kettesee. Ok. Da wollt ech nach eppes soen. Du hues gesot, du géings keng Geschichte molen. Kënnt ee soen, du géings Geschicht molen? Well wann ech deng Tableauen esou kucken, geet dat oft, ass eng Zäitspann vun 100 Joer dran, et gesäit een e Kutter an et gesäit een eng Koppel vun haut, soudatt ee kann am Fong soen, du mols Geschicht a keng Geschichte. Ma wann et esou wëll sinn, ok, merci, jo. Soit, du hues jo och eng Kéier en Katalogtext geschriwwen, wou s de mir awer psychologesch e bëssen ausernee geholl hues, he? Gutt, gutt, ech hu mech erkannt, ech hu mech erkannt, ech hu mech erkannt. Ech hu mech erkannt. Also ech sinn eppes iwwer mech gewuer ginn. Esou gesinn hat dat scho säin Zweck. Ma voilà. Ma ech hätt eng Fro, Wann Dir esou Figure vum Kutter rageholl hutt an Äert Bild, wéi wäit hutt Der mat Iech do gekämpft, ob Der a Richtung Verfriemdung nach gitt vum Kutter senge Saachen oder datt Der sot, ech bleiwen an enger gewëssenen Hommage an an engem Respekt vum Kutter senge Saachen? Et gëtt een och ee wichtegen Leitsaz, well ech virdu gesot mat der Liichtegkeet muss een dat eescht huelen, wat ee mécht, mee et däerf ee sech selwer net ze vill eescht bei der Saach huelen. Dat ass dat Éischt. An ech hunn och, wéi ech de krut hunn, ech hunn do gekuckt, bon, aus dem Katalog, ech hu maachen elo deen een, zitéieren dat do Bild, also ech hu mech do elo net ze vill geplot. Ech hunn dat einfach wierklech spontan gemat an ech hat awer elo net d'Idee, ech maachen dat elo akribesch no. Et ass duergaangen, wann een erkannt huet, dat ass elo kutter. Also kritt datt et vläit meng Handschrëft esouguer deelweis ass, dat wär dann am vläit e bëssen onbescheide gewiescht, jee nodeem wéi et wëllt voten, mä et ass egal. Et ass awer verstan ginn. Dat Bild hänkt uewen, do kann een et kucken. Dat ass elo, ass dat elo am droit coupé, ne, oder? Jo. Jo, ah jo. Ech hunn mech do, ech hunn dat do einfach esou nogemoolt, mä ech hunn mech awer, wéi gesot, net do akribesch do beschäftegt domat. Ma ech mengen, wa soss keng Froe méi sinn. Villmools Merci Roland Schauls, dass de haut bei eis waars. A wéi gesot, déi nächst, ech mengen déi nächst Konferenz am Kader vun dëser Expo ass elo am Summer iwwert d'Geschicht vum Kutter hei am Nationalmusée, wann der Loscht hutt ze kommen. Villmools Merci.